Ә бер вакытны шулай шундый бер мәзәк бар. Египетта имештер канун язлар. Әгәр дә ир кеше икенче хатын алмаса, моны үтерәләр икән. Һәр бу бер ир кеше кайтты да әйгә инде шул күңелсез утыра инде. Хатын әйтә, нәрсә син күңелсез ди. Менә ди, казый шундый карар чыгарды, кем икенче хатын алмый ди, шул шуны үтерәләр ди. Хатыны күңелсезленде, күңелсезләнде инде, шуны утыра тоже күңелсез. Ярый ди. Шаһид булып китерсен диде. Әйтәсең килә, хатын кыз буш чакта да ирен кайгырта, җәннәткә керүен тели. Күрәсезме? Менә Аллаһ субхану ва тааля шулай кардәшләрем безгә бик күп фурсат бирде. Кайда карамыйсың, савап, әҗер савап ята. Ал да эшлә, җәенкә керергә җиңел очып керәсен, әгәр дә теләсен. Ихтияр хакы бар. Нәрсә телисен, шуны эшлисен. Нинди генә проект алма, әгәр дә ул проектны гаделле булып Аллаһка итаат итеп эшләсән, ә, саваплы буласың, бу дөньяда да рәхәттә булачаксың, киләчәктә дә ахирәттә дә рәхәттә булачаксың. Һәм менә шул иң зур проектлар арасында, кардәшләрем, ул ничек кенә булмасын, нинди генә анекдотлар булмасын, ул нәрсәгә? Ул гаилә. Дөресен әйткәндә, гаиләгә әзерләнә башлаганда инде кеше әҗер савап алырга мөмкин. Чөнки нияте дөрес, Аллаһ ризалыгы өчен булса. Әгәр дә белем алса, ничек эшләргә, ничек нитәргә, бит әгәр дә танышсан, әгәр дә хатны беләсең килә икән, иреңне беләсең килә, килә икән, син инде белем алып аны өйрәнергә тиешсең. Ничек эшләргә, ничек барга, ничек моны эшләргә, ничек тегене кылырга. Никах кылганнан соң, әгәр дә син моңчы

Белем алу ди, ул һәрбер мусульман хатын-кыз өчен һәм ир кеше ир кеше өчен фарыз булып тора. Шуңа белем арасында бар ислам арканнары, иман арканнары, әлбәттә. Ләкин кайбер белем вакыты белән безнең өстебезгә йөкләнә. Мисал өчен китерәм. Өйләнмәгән Әйткәнемчә, белем үзен мәсъулияте буларак, ә, ир кеше буларак син өстендә түгел. Иләндең, все, бу син өстендә. Моның өчен синдә акча түләргә закат юк ие. Закат белеме синең өчен фарыз түгел. Ләкин әгәр дә син закат түләргә җиттең икән, закат белеме синең өчен фарыз булып тора. шуңа күрә кайбер белемнәр вакыты белән без безгә безнең өстебезгә йөкләнә һәм менә шул гаиләгә караса кардәшләрем без аның турында онытабыз чөнки чумабыз дөньяга эшлибез тырышабыз хатын белән бәхәсләр килеп чыга, ир белән бәхәсләр килеп чыга һәм менә шул асыл максатны онытабыз. Ә гаилә ул, кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә безгә бирде ни өчен?

проект, шул проект аша, әгәр дә син гаделле булып, Алла ризалыгын эзләп, хокукларын үтәп, бу тормышны уздырсан, алып барсан, димәк, нәтиҗәдә кыямәт көне барып чыккач, бик күп әҗер савап алырсың. Ә кайбер кеше уйлый, шундый кешеләр бар бит бездә. Һәр менә бит намазга бассам, анда намазны ташларга булмас. Намазга бассам, а вдруг дөрес укымам? Коран укый башласам, аны бит кеше Коран укып гөнаһ кына җыя бит, чөнки дөрес укый белми бит, шулай әйтүчеләр бар. Ә кайбер кеше әйтә, менә өйләнеп тагын да күбрәк гөнаһ җыясын. Юк, кардәшләр, алай түгел. Без мусульман буларак эшсез тора алмыйбыз. Әгәр дә син эшсез торасын, димәк, 90% гөнаһка чумасын. Шуңа күрә әгәр дә гөнаһка керергә теләмисең икән, изгелек кыл. Шуңа күрә намазга бас, тырыш, ирән, төзәт хаталарны, Куранны ирән, тырыш, төзәт хаталарны. Алла субхана ва тааля бит белә. Син тырышасың икәнлеген. Ул белә бит аны. Аның өчен сиңа савабын бирә. Гаиләдә дә шулай. Ирен тырыш алып бар гаиләңне. Тынычлык, бәхет ул гаиләдә кардашым нәтиҗә. Без өйләнәбез дә, менә хәр өйләндем дә бәхетле булам дип алай булмый. Эшләргә кирәк. Бит мәхәббәт дигән сүз, аны как теге имя существительное исем дип кабул итәләр. Мәхәббәт ул кардашым фигыль. Аны эшләргә кирәк. тырышырга кирәк. Тынычлык ташлау фигыль. Гаиләдә тынычлык булдырыр өчен, мәхәббәт булыр өчен тырышырга кирәк, эшләргә кирәк. Ә нәрсәдә гаип күп очакларда? Күп очакларда асылда, гаиләдә проблема ни өчен? Чөнки без ир кешеләр үзебезнең мәсъулиятне үтәмибез. Әйе, без ир кешеләр. Асылда тынычлык хатыннан тора. 80-90%. Бу әгәр дә динебездә дә карасак, әгәр дә фәндә дә карасак, шулай. Шулай алар яралтылган. Ләкин э, гаиб тынычлык булмавы да ул безнең өстебездә. Чөнки без үзебезнең вазифабны үтәмибез.

ул җәһәннәмә кергә гөнаһ җитә. Чөнки ул хәдисләрдә бар. Шуңа күрә әгәр дә аерылышты икән, синең балаңны карарга тиеш. Ләкин тагын бер тапкыр без күп очракларда матди як турында уйлыйбыз. Ә монда рухи тәрбия турында сүз бара, шулай ук. Матди як әлбәттә ул вазифа, ләкин шулай безнең ир кеше өстебездә рухи тәрбия, Асыл белем без хатыннарыбызга җиткезергә тиешбез, балаларыбызга җиткезергә тиешбез. Бергә белем алырга тиешбез. Бергә тырышырга. Чөнки Аллаһ Тәгалә йөрәкләрне берләштерә алар, мәхәббәт сала. Ә без моны туда онытабыз. Белем алмыйбыз. Аннары бер 5, 4, 6 ел узганнан соң хатынга әйтәсең, әйдә эшләле моны. Юк, эшләмим ди. Тукта инде, ничек эшләмисең бит, Аллаһ Тәгалә кушты, болай кушты. Ягъни син 4-5 ел буе аның турында сөйләмәдең, ә хәзер 6-10 ел узганнан соң хадис турында сөйлисең. Аңламый бит ул инде. Ул бит белем турында оныткан инде ул. Ә юк, яулык кия ул, намаз укый ул. Ләкин кыямәт көн турында ул уйламый. Аллаһ турында ул уйламый, ул оныта аның турында. Аллаһның мәрхәмәтлеге турында уйламый. Кайбер чаклар ир кешеләрдә шулай онытабыз. Шуңа күрә иң беренче гаеп бездә, кардәшләрем, ир кешеләрдә. Без беренчедән, әлбәттә, матди тәрбия булырга тиеш. Ашарга, эчәргә күпме булдыра аласың, булдыр. Ничек киенәсең, шулай киендер. Ничек ашыйсың, шулай ашат. Ә икенче яктан, рухи тәрбия. Бу хәтта алданрак, беренчерәк булып тора. Чөнки әгәр дә син балаңны яратасың икән, әгәр дә син хатыныңны яратасың икән, син анарга бу дөнья гына түгел, ахирәт тә телә. Бит ахирәттә син аларга алар мәңге була бит анда. Кыямәт көн 50 мең ел булачак. Безнең тормышыбыз 60-70 ел уза да китә. 50 мең ел булганда, әгәр син балаңны ул кыямәт көн өчен яратмасаң, тырышмасаң, дини тәрбия бирмәсәң, нәрсә син кыямәткә анарга әйтәсең? Ул сиңа килгәч, Атим Асимия шәп намазга йөртмәдең, тегенәргә әйтмәдең, монарга йөртмәдең, нәрсә әйтәсең син? Кире кайтып бер нәрсә үзгәртеп булмый бит. Шуңа күрә әйдәгез, кардәшем, югалтмыйк. Әгәр дә без баш булды икән, димәк, матди тәрбия генә түгел, рухи тәрбия дә бирергә тиешбез хатыннарыбызга, балаларыбызга. Белмисең икән, өйрәнеп өйрәт. Алай булмый икән, бергә барып өйрән. Бүгенге көндә бар курслар, ял көннәрдә курслар бар, башка көннәрдә бар, мәчетләрдә өйрәтәләр, тырышалар. Өйрән, бергә барыгыз, бергә өйрәнегез, бергә алга барыгыз. Һәм күрерсең, күп проблемалар чишелә юкка чыга бара. Чөнки хатының инде, әгәр син бармыйсың дисән, ул сиңа уже сорау бирми, ни өчен мин бармыйм дип. Чөнки ул белә, әгәр дә кеше бер кая барырга кушмый икән, ярамый дип әйтә, барырга ярамый, все. Бу Аллаһка итагать дигән сүз. Чөнки ирең әйтте, ә ул әлбәттә Аллаһның әмерен үти. Ир кеше дә, әгәр дә хатыны белә икән, нинди ир кеше булырга тиеш? Ир кеше дә үзе белә, чөнки әхсанукум әхсанукум ли әһлихи, иң яхшыгыз кем? Иң яхшы үз гаиләңә, хатынга кар, кар, караучы, яхшы муамәләдә булучы. Шуңа күрә ир кеше үзе тырыша. Хатынга әйтергә кирәкми, миңа чәчәк алып бир, миңа моны эшлә, тегене эшлә, миңа матур сүзләр әйт дип, анарга юк кирәге. Чөнки ир кеше үзе белә. Ни өчен? Чөнки ул хадис бар. Чөнки Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейһи турында әйтте. Иң яхшы пайгамбарыбыз булды. Ул хатыннар белән уйнады да, мәзәкләде дә, бүләк тә бирде. Анардан мисал алып, ир кеше өйрәнеп, хатына да шулай буларга мөмкин. Һәрбер адым

Һәм шунардан савап көтсә, Аллаһын ризалыгын көтсә, ул аларга садака булып китә. Һәм менә бу хәдистә кызык нәрсә? Бит ир кешенең вазифасы, ваҗибаты, обязательно булган әйбер, хатынга гаиләгә нәфкат түләү, ашату, эчертү, шулай бит. Ә менә бу хадиста безгә аңлатыла. Иң беренче, анарга савап булыр шул ваҗибны үтәгән өчен, чөнки мәсъулиятне үтәде ул. Мәсъулиятнең икенче ягы ул үтәде икән савап була сиңа. Һәм моннан истән бу нафакат өчен, бу ашау ризык өчен Аллаһ Тәгалә нәрсә Пәйгамбер Мухаммад әйтә? Садака булып кабул ителер. Тагын савап булачак сиңа. Әгәр дә син Аллаһ ризалыгы өчен эзләп шуны эшләсәң. Хәтта кардәшләрем Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям тагын шулай хадиста әйтә,

Хәтта ди, хатынын авызына салган нәрсә булса да, хәтта үз кулыңнан хатыныңны ашатсан, ризык белән, сиңа аның өчен сау булачак. Шундый дәрәҗәдә, кардәшләрем, игергә өйгә керүдән, елмайдан, сәлам бирдең, савап. Хәтта өйдән китүдән хәтле. Хәтта эштә булганда да, әгәр дә син тырышасың, гаилә Шундый зур проект булып тора безгә, җәннәткә керергә бер зур сәбәп булырга мөмкин. Шуңа күрә, әгәр дә кемдер өйләнмәгән, табыгыз, хакыйкый яхшы гаделле, Аллаһка таква булган хатын-кыз, өйләнегез. Әгәр дә кем өйләнгән икән, тырышыгыз гаиләдә тынычлык булдырырга, белем алырга, Һәм менә шул нәрсәне аңлатырга без тиешбез хатыннарыбызга да, ирләребезгә дә. Әйдәгез бер-беребезгә менә шул җәннәткә керергә дигән проект итеп карыйк. Мин сине ашатам, син ашатасың. Син миңа утеклешен чалбар мәсәлән, сиңа савап була. Мин тырышам кайдыр ярдәм итәргә. Менә шул рәвештә әгәр дә без яшәсәк, бер-беребезне иң беренче үзебезне Аллаһ ризалыгы өчен яратып, икенче яктан хатыннарыбызны Аллаһ ризалыгы өчен яратып. Нинди мәгънәдә? Ягъни әгәр дә үземне һәм хатынны Аллаһ ризалыгы өчен яратам икән, димәк, бу дөньяда гына түгел, ахирәттә дә җәннәткә керүен телим бит мин анарга. Үземә дә, Шуңа күрә әгәр дә үзеңә тели икән җәннәт, тырыш. Шул гаиләдә һәрбер адымда савап алырга. Көн саен 24 сәгать савап алырга мөмкин. Хәтта якынлык кылу да бит ул савап, кардәшләр, ул да садака. Аны рәхәтлек. Һәм хатыннарга да аларга җәннәт телик, аларга да фурсат бирик, изгелек кылсыннар. Алла Тәгалә һәрберебезгә дә шундый зур проект турында онытмыйча, әлбәттә, һәрбер көн, көн саен, һәрбер секунд саен гаиләләребездә савап алырга насыйп итсә иде, шул савап безгә җәннәткә кергән зур савап булып торса иде, бер сәбәп булып торса иде. Субханакаллаху бихамдик ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк.